Essalowmaleýkim hormatly tomaşaçylar ine ýene bir köp wagtdan soň siziň öňüňizde biz öz ýolunda we bu gezekki myhmanymyz programmist ýa öz ugry IT bolan Ýok ýok bas bas men gülküme gülýän prosta.

Hanjar özüň gysgaça tanyşdyrsaň. Nirede doguldyň, nirede ýaşadyň, häzir näme işleýäň? Hä, özüm Marly. Maryda doguldym. Medeniýet obany bilýänsiňizlaý belki? Medeniýet haýsy tarap? Şatlyga gidilýän ýolda, Kalinin, Medeniýet. Prawda zat geçen tarapmy? Bilem, o Däloba bar şo taýda. Bilýänsiňiz-le. Hü? Orasy neresi ýa? Şat. Hä, b eşdipdim. Wobşem, Şatlyga gidilýän ýolda, ýöne özüm soň şäherde ýaşadym, ýaşadym, hawa. Marda. Marda, hawa. On dördünji mekdebi gutardym. Soňam bärik geldim. Şu badam dördünji ýyl, gutarmaly şu ýyl. Parallelno-da işläp ýörün. Hem öz ugrumdan, hemem mollançylyk. Ha, tüweleme. Ha, şeýle. Eee, kurs merkezi bir zatdan. Hawa, iňlis dili mugallym. Ha, dogry, dogry. Soňky soragymyz, ugry, ýa IT ugruny saýlamagyň asyl sebäbi näme boldy? Asyl sebäbi, näleýin, aglap oturmaýyn, ýa-da boş motiwasiýa bermäýin. Korona wagtydy. Aha. Korona wagty öýde ýatýaň, adamlar belki serial görendir, men şo taýda programmirowaniýa öwrenip başladym. Biram programmistdan ýaşaýadym. Tüweleme. Şeýdip başlady soň hemme zat. Indi aňyrda başladymy ýa soň bärik geleniňden soň? Ýok men bärik bärde başladym. Hä asyl ugruň başgadymy gelen wagtyň? Men wara özüm ne Maryda olimpiada gatnaşýadym, men fizika bilen matematikadandy ugrym. Fizmatda şäherde çempionlyk zat eýle-baýly bardy. Soň bärik geldim, elektrik elektronika bilen başladym. Hä. Ondan soňam näme diýsem, peýda görmedim ondan. Ýazylma geçdim, programmirowaniýa geçdim. Şeýdibem ýuwaş-ýuwaşdan başladyk. Ýigrimi bir ýaşymda başladym öýtýän. Äý şeýle-le. O gaty oglandy. Göni bir içine girişmezlik soraýyn-da, şu programmistleň ortaça gazanjy näçe? Iň gyzykly ýeri-de. Ýa halanmaýan sorag bu. Aýaldan ýaş soralmaýar, erkekdenem pul soralmaýar diýilýär-ä. Ýöne programmistler seret näl diýsem, urowini bar. Urweniň bar o taýda. Urweniňe bar-a, gazanýaň sen häzir. Tejribäň bar bolsa normalny gazanarsyň. Problema çözüp bilýän bolsaň normalny gazanarsyň. Türkiýede-de gazanyp bolýar. Daşary ýurtda-da gazanyp bolýar, Türkmenistanda-da gazanyp bolýar. Işiňi normalny edip bilseň gowja gazanyp bolýar. Şu wagtky girdejiler meselem iki, bir ýarym müň dollar arasynda oýnap durýar. Kliende bar, meňki meselem diňe. Hum, bir ýarym iki. Hawa, men bir ýer, bir firmada işlämokda, men frilanser bolup işläp oturýan. Zakaza bagly hemme zat. Hä onda sen diňe özüň öz işiňi etýäň. Hawa hawa. Ýa başgalardan iş alýaňda. Hawa. Zakaza görä aýtýanda. Tüweleme ýok gaty gowy onda. Mundan soňky esasy soragymyz ýani biziň klassik soragymyzda. Aha. Üç söz bilen Hanjar kim? Üç söz bilen Hanjar kimmi? Eý narmalny obyçny oglan başga zat diýip bilme. Ýok hany bir duýgy tarapdan gaharjaň ýa rahat ýa bir utanjaň alçak açyk göwünli. Eý mally bolanymyza bilýäň neme uruşmana gowy görýändiris urşagam hawa gaharjaň däl ýerine görä uruşaryn ýerine görä-de Normalny gö saýmasam, bilen bolup bunu kesäýersiň-de. Ýa bolýar ýaly. Onda biri şol, iki. Professionallyk bilenmiseň, iş meselesinde wagtynda hemme zady ýetişdirmek niýeti bilen hemişe işleýän. Puluny berseler, dowolny galmalary üçin elimden gelenini etýän. Dowolnam galýarlar. Işleýiş şekilimem referans üstünde öýtýä-de, bir bir kliýente dynýan, eýlek kliýent başga birine aýtýar, Şul gowy öýtýär diýip. Şeýdibem şeýdibem galy gidip barýa ýuwaş ýuwaş. Hümm. Etügünüm. Ýa mundan soňky wagtda inşallah hasam gowy derejelere ýeteris. Äý nesip bolsa. Hawa. Indi geleli biziň gönç ugrumyzyň ýa seň ugruň esasy soraglaryna. Programist bolmak isleýän ýaş nämeden başlamaly? Bir Öz şu dilini öwrenip başlamalymy ýa öz ugruny nädip saýlamaly. Serediň ýagşy aýdyba bilmän. Hawa çagalykdan başlaýanlar bar. Ýöne çagalykdan başlasararam bilemok meň pikirim kelleleri ýadaýmasa diýýän. Oň ýerine gitsinler matematikany, fizikany zady öwrensinler. Soň ýuwaşjadan öz ugruny saýlasalynar. Programmirowaniýe bolsa şu wagt gaty ýere üýtgäp gidip barýar. Diňe programmirowaniýe däl hemme işler üýtgäp gidip barýar. Bu näme bilen? Ýapay zeka bilen. AI, emeli aň diýip geçýän eken. Näme diýip gitjä? Emeli aň. Emeli aň. Hawa. Emeli. Ha, emeli aň. Bu emeli aň peýdasy bilen üýtgäp barýar. Ýöne işimizi alýarlar, işimiz näme gitýär zat diýip boş gürrüňler emma. Işiňi edip bilýän bolsaň hijem alynma işiň. Kompýuter çykanda-da adamlaryň elinden iş alynar diýipdiler. Oň ýerine işler käneldi. Hä, emeli aň geldi. Ondan soň ýene işler käneldi. Şoň üçin gorkup oturjak zat ýok ýa-da belli bir dilde. Ýöne men başlan dilim JavaScript ile başladym, aňsat bolany üçin. He. Başga zat et neme? Indi hany bir neme bar. Şu programmistleň arasynda dawa. Asyl Python olardan aňsadrak. Pythondan başlasaň gowy zat. Şoň tapawudy barmy? Aý, Ýani hersiniň bir öz ulanýan ýeri. Seret häzir nähiliseň. Meselem, sen web tarabynda işlejek bolsaň, Hawa. web tarabynda işlejek bolsaň, PHP men diýen PHP bar, soň bar Java-da da bar, kütüphaneler bar. Soň Python-da da bar. Ýöne şu wagt nämä seretseň, statistika seretseň, PHP-ni hiç kim halamasa-da, ýöne iň uly web-iň aşagynda duran PHP. Gidip sen häzir näme, cloud-da işlejek bolsaň, bulut tabanlylar bar, olar bilen işlejek bolsaň, o taýda eýýäm üýtgeýär, buluda bagly hemme zat. Mobilde işlejek bolsa onda en gowsa Java diýip bilýän. Men olar bilen işleşim ýokda. Hmm. Başga zat ýok. Ýerine görä hemme zat. Düşündim, düşündim. Hersiniň öz bir Ha o. aýratynlygy bar. Ha o. Ýöne hemmesini hem hemme ýerde de ulanyp bolýar hemen hemen. Yo, Men özüm hem indi biziň bir ugrumda şoňa siziňkä ýakyn bolansoň, Pythony bir ýakyn göremsoň, şondan diýdim bir aňsadrak beýlekilerden. Pythonyň gowy taraby bar. Iňlis dili ýalak. Iňlis dilini bilseň, Python-am göni öwrenersiň. Başga zat ýok. Hawa. C bilen ýazmak ýerine, C++ bilen ýazmak ýerine. Hmm, düşündim. Düşündim. Ilki öwrenen programmirleme diliň haýsy ona aýtdyň? Mhm. JavaScript-den başladyň. Ýani indi şu ýazylymy, mhm. ýani IT-ni sen özüň nädip öwrendiň? Kurslardanmy ýa ýeke öwrendiňmi ýa-da soň uniwersitetden? Nähili diýsem, korona wagty başladym. Iň obyçny zat bilen başladym, HTML, CSS ile başladym. HTML, CSS, soň Bootstrap ile başladym. Iň obyçny, iň aňsat zat bilen. Maksimum iki hepdede öwrenip biljek zat. Şoň bilen başladym. Korona diýilip gelýärkä, başladym. Soňam näme boldy? Näme diýsem? Şansyma näme geldi? Iş teklibi geldi. Işe girdim, gönümel. Ine şul ugurdan. Şul ugurdan görmeli iş gazandym. Hawa. Hawa dostuň peýdasy boldy bärde. Ony ol meni çagyrdy. Menem şo taýda iň kän zady iş ýerinde öwrenip gitdim. Hawa hemme zat Udemy bilen Youtube bilen başlady ýöne iş ýerinde problema problema üstüne problema gelenden soň çözmäni öwrenýäňä. Şonda hemme zady öwrenip gitýäň. Başga Näme diýilýär? Täzeden welosiped bar ýaratmak gerek ýaly. Düşündim, düşündim. Hä, onda sen önşi nämeden başladyň? Firmadanmy? Ýok, ýaňky YouTube, Udemy-den zatdan öwrenip başladyň, özüň öwrenip başladyň. Hawa. Düşündim. Matematika bilmän programmist bolup bolýarmy? Hawa, bolup bolýar aslynda. Matematika hemme bilimiň atasy ýaly oketçi. Özem ýazlym diýilýän bölüm ýok bilýän bolsaňyz dünýäde. Kompýuter saýns diýip gitýä. Kompýuter saýns diýip, kompýuter bilimleri diýip gitýä-de. O taýda bolsa iň aşagynda matematika oturýa hemme zatda. Matematikany bilseňiz erbet bolmaýar, peýdasy bolar. Bilmeseňizem maştap bilýäňiz. Paralelni gereklije zatlaryňyzy, meselem, näme diýsem, veri analiz meselesinde bar, data analizde matematika gerek bolup biler köp meselede. Şonuň üçin matematika peýdalymy? Matematika hemişe peýdaly meň pikirimde. Hemme zatda. Onda ýaşlykdan, kiçilikden başlamalyda matematika. Hawa, beşde nemäni öwrenseler bolýar, matematikada-da kalkulus biri dynsalar bolýar. Kalkulus bir dynsyna iki eýnäm öwrenseler öwrensinler. Ondan soň neme bardyr? Aýryk matematik bardyr. Aýryk matematik gaty erbet gowy zat. Olasylyklar zatlary sen hasaplamany öwrenýäň. Näýlek bole näýlek bolanok ýa-da ikisi bile bolsa. Ähtimallyk. Hawa. Biz işte ähtimallyk diýip geçýädämi şo? Hawa. Çuňistan. Dogry düşündim. Olam arkasynda neme ýatanlarda bir syfyr barmy? Şodäm ähtimal. Ýo oň asty arkasynda neme ýatýa or and. Bu zatlar bilen zat etýän. Hä Pul elektrik dewrelerine baglyda. Hä düşündim düşündim elektrik dewreleme geçip dura sapam. Zor tabşyrdyk gel. Sen başlan onda ýaňky html css bolsa backend tarapyndan başladyň şeýlemi? Ýok html tarapy css front frontend men bärde birinji başlarsyň dagy frontend tarapyndan başladyň indi şolaň häzirki wagtda frontend backend database ýa-da emeli aň ýapaý zeka haýsynyň geljegi has uly diýip pikir etýäň? Men-ä üçüsinem diýemok, meň pikirim, hiç sende geljegiň nemesim ýaly. Meň pikirim bulut tabanlylarda ýatyr, biram nemede otyr, näme diýilýär, security. Siber güwenlikmi? Hawa. Maglumat howpsuzlygy. Hawa, maglumat howpsuzlykda hemme zat, meň pikirim, hemme zat gorag altynda bolsa gowy bolýar. Hakyky ol. Şo ýöne sen bulut tabandy diýeňä bulut bilen biz köp zadymyzy açyga beremzokmy? Ýa sebäbi biziň bar datalarymyz ýa werilerimiz başga biriniň elinde. Hawa ýöne häzir meselem diýeliň Google GCP diýeliň GCP de bulutlar olaň meselem seň ulanan zatlaryňy ýaýynlasynlar sen olara suda çaý gönüme näçe million dollar uçarsyň gönüme hemişede ýazýandyr Google hemme zat ýazýandyr. Kukiler, privacy policy, sözleşme. Ha, sözleşmeler ýazýar, biz gol çekýäs. Kabul etýäs. Awa tarapdan diýýän dogry. Soňky soraw. IT-de üstünlik gazanmak üçin iň möhüm aýratynlyk näme? Ýani bir belli bir talant gerekmi, ýa sabyr-kanagat ýa-da köp işlemek? Hä. Indi düşündim-le. Eý diňe bu bölümdede hemme bölümdede neme bagly? Näçe sany problema bilen garşylaşsaň şonça gowy. Näçe problemany çözüp bilseň şonça-da ileri gitseň. Ýa-da näçe iş alyp bilseň şonça-da ileri gitseň. Şoň üçin eliňde problema bolmasa-da bir zat bilen başlaň, problema çykýar. Problema çözmäni öwreniň, başga zat ýok. Dogry. Programmirleme başlanda başdan geçiren iň uly kynçylygyň näme boldy? Meňmi? Ýok. Özüň nädip çözdüň şol? Işe, işe başladym-da. Men näme işe başladym ýa opytdan. Opyt ýokdy-da, näme diýle, tejribäm ýokdy-da işe başladymda. Ýöne özümi tejribeli görkezmeli-dä. Işe almaly-da meni se rawno. Almaly. Şo taýda nähili diýsem kynçylyk. Şuny ýasa diýerler. Gije oturyp öwrenýäň. Ertesi gün işe gitýäň. Hmm. Şeydi, şo kynçylyklar boldy başda. Gorkýan ama o, häzir edip bilmesem meni işden kowarlar. Eýle beýle zat zat diýip. Ýöne gije ýatman zat etmän işleýän, öwrenýän zat etýän hemmesi öwrenilip gidilýär soň. Şo problemalar boldy başga zat da. Galan zat çözülýär, buram internet bar indi. Hezilini hemme zat el ýeter. Aý, hemen hemen diýip bolar. Hmm. Elli elli da, serano. Kel. Näliysem. Nähili sen dogry soramanam bilmela. Ha, iň Hawa. möhüm ýeri şu. Hawa. Başga zada näme diýip bilen? Kynçylyga ýok başga. Kliýentler bilen kynçylyk ýaşaýan iň kän. Robotlar, sanlar, kompýuter bilen kynçylygym ýok. Kliýentler bilen Hmm. kynçylyk bar iň kän. Şo taý problem bolýar. Olar bir zat isleýär. Sen başga zat etseň gowy görýäň. Aý, näliseň, meselem, bara özlerine käwagt akyllydyr öýtýär, özlerine bara Ol iş aňsat dur öýtdi ýa-da men wara, meselem, bir web saýty bir günde etýän diýsem, sen wara bu bir günde etýän zadyň üçin näçe bunça pul alýaň diýibräk soraglaram bolýar. Ol indi menem neme diýesim ele, saňa näme, men buň üçin üç-dört ýylym berdim. Hä. Men öwrendim-ä. Edip bilen bolsaň et oglum onda. Hakyky. Ol şol

Onda ýany şo kynçylyklar. Türkiýe we daşary ýurt bazarynda programistler üçin iş mümkinçilikleri we gazanjy. Meselem, Türkiýe bar-a, bul ugurdan aslynda gaty ösen ýurt. Näme diýsem, gaty ösen ýurt. Belki habarlarda eşdänsiňiz, Google-da bir CEO-laryň birisi neme boldy, türk boldy ýene. Jemini-da-my bilemok ýa, garyşdyrmasam. Şo taýda bir zat boldy. Türkiýe gowy. Türkiýäň bazaram, meselem, näçe erbet diýselerem, or, o näme diýseň, ho, bu ýalan. Işläp bilýän iş tapar. Meselem, Türkmenistan diýseň, Türkmenistanda-da bar bu zatlar. Ullakan firmalar açylyp başlady. Belet diýilýän bar, soň Näme ýa, ýene-de bir et, et tijaret diýilýän zat bar Türkmenistanda. Ynamdar bar. Ynamdar hawa. Esasy nemeden-ä başy maşyn bilen başlan Tmakars. Näme? Tmakars bar. Hä, Tmakars hawa. Tmakars başlap dagy aslynda. Köneje websaýt aslynda. Hawa. Gül ýaly ýöne işläp dur. Gaty gowy bolsa. Soňkular ä töleg ýene-de bar. Hä? Töleg bar, pul geçirip bolýar. Hawa. Bileňokdygymy? Asyl bärdenem indi liradan manada öwürip bolýan edibem çykardylar. Şu wagt işläpdirmi? Hawa. Görmez bankyň üstünde tranzakt haýsy Türkmenistan haýsy bank kabul etýä buny. Ýok bank däl. Elden Gön gidendirä. Hä telefon nomeri geçýä. Hä hawa. Ýenede el bada o taýda awtomatiski däl la indi zat. Taw biriniň üstünden geçýä olam. Hä ondan. Men şoň üçin näme etdim. Bank saňa bara IP berer bu neme API bermeli a bu zatlar üçin. Hawa hawa. Ýok ýok ol şo biriniň üsti bilen geçýär onuň ýene. Näme gaýyp ogurlaý. Näme şowly bolsun hemmesine. Hawa. Onda garaz Türkiýede gowy. Hawa. Ýewropa diýsek Ýewropada konkurensiýa gaty uly. Konkurensiýa näme bolýar türkmençe ýa bilýärdiňiz şuny. Bäsdeşlikmi? Bäsdeşlik. Indi ýaryşýarlar-da. Ýaryşýarlar. Häzir düşün, Pakistan bar, Hindistan bar. Paçti iki milliard adam we olar hem kiçijiklikden taýyn. Sen şolar bilen ýaryşmaly bolýaň. Şo taýy bar. Şonuň üçin işleri tapmak kynrak diýilýär Ýewropada. Meselem, meň on ýyllyk, näme diýer, tejribeli pakistanly tanşym bar. Germaniýadan yzyna gaýtdy. Saudowska Arabiýa geçdi. Iş tapyp bilmedi. Öz nemedi IT-den. Men neme diýemesem, Hytaý taraplaryny gowy edip öwrenip galyp bolaýmasa diýýän, başga zat däl. Biram Türkmenistanam mesa, meselem, intäk näme diýseň, ak list dagy bu tarapda. Aklist. Içini dolduryň. Zat ýasaň, täze zat ýükläň, kopýa ediň. Hytaýlylar hemme zat kopýa etdi, indi bolsa iň gowulary boldy. Bizem edip bilýäris, nämesi bar. Men asyl Pakistany bir hany adamyň gözünde neme bolup janlanýara? Owganystan tarapa ýakyn bir öňki düşünjeli adamlarmyka zat? Ýok, ýok beýle däl o. Men, meň meselem Kwark meň dostum pakistanda. Hmm. Ýöne on ýaly zat dä olar meselem dünýäniň uly firmalarynda pakistanlylar otyr. Käbir ýurtlaryň ýa-da käbir şäherleriň häkimi zadam neme pakistanlylar ýa-da hindistanlylar. Düşündim düşündim. Çalt gazanyp bolýan ur diýilse, proramislik şonuň içinde bolardymy, bamy? Aý ýok. Çalt gazanyp bolanok. Ýok, çalt gazanyp bolmara. Belki koronadan öň, belki on ýyl öň zat bolup bilerdi-da, ýöne şu wagtda hemme kişi geçdi-ä o bölüme. Ýagyş ulaldy. Ýöne nastreniýany zadam bozmaga gerekkä. Näçe işleseň, men aýdyşym ýaly, näçe işleseň şonça-da gazanyp bolar diýen. Biram näme diýsem eliňdäki diploma bagly däl-la hemme zat. Meselem, futbolist bilen deňeşdiril ýa-da UFC nemeler bilen deňeşdiril. Meselem, göreşip bilýän bolsa bunça gazanýar, El bilen urşup bilýän bolsa bunça gazanýar, aýak bilen urşup bilýän bolsa bunça gazanýar, jiu-jitsu bilýän bolsa bunça gazanýar. Adam hemme professiýada-da şeýle-dä. Hiç wagt diploma bagly däl. Esasy öz azabyň, tejribeň. Hawa, biram dil bilmeli, başga dil. Iň bolmasa iňlisçäni bary bilmeseňiz bolmaýar, başga zat ýok. Konkretno bilmeli bolýaňyz ony. Düşündim, gowy maslahat. Sen özüň näçe ýyldan soň gazanyp başladyn? Men bara başlamdan ýedi aý soň gazanyp başladym. Sentýabrda, ýedi aýam dälmi ýa-da ýedi aýdan känem bolup biler. Sentýabrda öwrenip başladym ýadyma düşýär, güýzdi. Sentýabrda öwrenip başladym. Maýdamy, Ýa-da iýunda işe girdim-de, işde şu taýdanam gazanyp başladym. Şoňa Hawa, ýöne podýaşka bardy. Dostum meň professionaldy-da seragna. O meni itekleýärdi-de. Dogry, dogry. Gaty gowy tuweleme. Indi sende iň täsir galdyran proýekt haýsy boldy şu wagta çenli işleriň arasynda we seň üçin iň kyn we iň lezzetli proýekt haýsy? Hmm. Ýa proje, iş. Iş-hä diýjek ýaly, ekzamen bardy. uniwersitetinde ekzamen bardy, finalnyý ekzamen, şo taýda sorag çykypdy. Meselem, şu ýoldan şu ýola iň çalt nädip baryp bolar? Soragy. Şoňa görä algoritm ýazmaly, şoňa görä hasaplamaly. Şo bady meň iň keýp alan ýerim şody. Biram näme bady, ekzamen, ýene-de ekzamen diýen data structures diýlen sapak bar, bilýänsiň. Data structures. Şoň finalnyý ekzameninden keýp aldym. O taýda-da näme üçin? Graflar bar, triler bar. Soň nemeler bada? Näme data type'lar bar. Data type'lar çyzyp, zat edip bar analiz etýäň. Şo taýy ýaman gowy bolýar. A, ýöne iş ýa-da proýektde hiç keýpem almadym. Ýa-da hiç de kynçylygam çekmedim. Näme diýseň, eýýäm ýa-da belki nemedir, elime öwrenişik gidenim üçin bolaýmasa. Täze zatlar başlasam şonda keýp alýan. Poka şo täze zatlar başlamadym da indi. Hmm, günlük rutin bolup gitdi diýeň. Ha, o. Ýa beýleki işler. Aýdym açýaň, naharyňy iýýäň, ýazyp oturýaň. Näme diýeýin başga? Aňsat, hezil. Hezil ädäl da. Ha. Öz kynçylygy bar diýeň. Ha, o, bar hanyň. Ha. Şeýle. Eee, indi programmistler daşary ýurtlarda iş tapmak üçin iň möhüm üç zat. Näme? Birinja diplom bolar. Diplom. Gowy uniwersitetden diplom. Nemesine de de, balyna da de. Soň diplomy almakaňyz eliňizde bar eýýäm portfeliňiz taýyn bolsun diýen. Portfeliň içinde proýektler bolsun. Proýektler bolsun. We biramar şo uniwersitete dynmakaňyz eýýäm häzir ýazylym diýdik hemme kişi bir bir tarap düşünýär. Meselem medisina ýalyk da bulam medisinada da hirurgiýa we meselem eýle we eýle zat bar da. Bärde de bu bar meselem men şu wagt ýuwaş-ýuwaşdan nämä eşek bolupdyryn? Klauda eşek bolupdyryn. Weby dynnym polnyş. Eýýäm näm özümde uwerenne. Klaud eşek welin klaud üçin sertifikat almaly welin nizamlaýyn. AWS GCP wesayra wesayra. Şoň üçin diýen diplom eliňizde sertifikat portfel bolsun diýen doly proýektler bilen biram näme diýeýin iňlis dili iňlis dili bolmasa bolmaýar.

Şolarda ýani öňe geçmek üçin, öňe saýlanmak üçin iň kyn bolan we iň möhüm bolan üç zat. Näme-de mysal berip bolar. Ýa şu bolsa, has bir öňe geçip bilerdiler. Ýa e, türkmenler ýaşlar. Hawa. Birinji bilen näme etsinler? Sapaklaryna, ünsini sapaklaryna, ünsini sapaklaryna bersinler. sapaklaryna-da üns berenlerine ekzameni geçmek üçin öwrenmesinler. Ekzameni geçeýin, soň ýadyndan çykaraýyn, on ýaly zat ýok. Käbir sapaklary beýdip bilersiňiz, ýöne käbir glawny zatlar bar. Öwreniň, galsyn praktika ediň. Ronaldo-da diýýärä, Practice makes perfect. Şo zatlary etmeli bolýaňyz, başga zatda öňe, şonda öňe geçip bolýar. Ýaman erbet aslynda, hemme tarabam bar-a, bir başga tarapdan seretseň aňsatjak, ho. Şowur zady etýäň, gaýtala. Täzeden zat etjek bolsaň, ýene başla, gaýtala, öwrenip gitýäň. Hemmesinde-de professional bolup gitýäň. Hatda kitabam bar oň üçin gowy. Belki bilýänsiňiz. Atomic Habits, Atomic Habits. Şony okaň, şo taýda zatlar nädip sizi dissiplinä sokýar. Meselem, irden bäşde turýan, altyda turýan. ylgaýan, trenirkam etýän, naharymy iýýän. Öýde işläp bilýän-ä men. Öýde işlände bar-a, gowy taraba diýerler olam. Ýatyp galýaň, ýatasyň gelýär ýöne öýde bolan. Ýöne näme etjäň, turýaň, kofäňi içli, kofäňi içýäň, oturyp işlemeli bolýaň. Başga zat-da. Şo disiplina girse türkmenler ýaşlar hemmesi öňe geçer. Ýada nemelere zatlary seretmesinler. Aý aňsat pul ba eýle beýle kripto vesaire vesaire diýip oturmasynlar. Özleri bararlar o zatlary ýada gitsinler iň bolmasa men şu taýda men öz nememi çykarasym geler diýer. Näme diýer öz zadymy ýasaýyn diýesi gelsin. Meselem iň bolmasa näme diýeli biziňkiler imo ulanýar. Ha. Imo ýerine Türkmenistan üçin bir zatçyk çykarsynlar. Şonda-da galyp gitýärler-ä. Şonda-da öňe çykyp gitýärler. Sentralnyý Aziýa uly serawno. Merkezi Aziýa. Hemme ýerki aýradyp bolýar. Bize elimize berilýä. Biz prosta ýalta bolmalydanda şo taýy diňe. Başga zatlary gyzmasak bolýa. Iň möhümi. Ha? Iň möhümi şol onda. Hawa. Gyzýaýys saýana. Disipliniňi özüň gurmaly. Oň üçin belli bir maksat.

Şu wagt on bäş, on alty ýaşynda bir ýetginjege, üç ýylyň içinde gowy programmist bolmak üçin şulary etmeli diýmeli bolsa, näme maslahat berersiň? Näme diýerdiň? On bäş ýaşyndan kama? A, on on bäş, on alty ýaşyndan. Hemme zadyny şoňa bermeli bolýar. Ünsüni. Ünsüni, hemmä ünsüni bermeli bolýar. Olam nälet bolýa. Irden turanyna şoň bilen başlasyn. Meselem, nahar ýemde ýütüp görmäni gowy görýär, dogrymy? Ýütüp görende gezip serial görmesin ýa-da başga zat görmesin. Täze habarlary görsün. Ýa-da näme, şu gönüme sapaklaryny görsün. Şony öwrenip başlasyn. Soňam gitsin, praktika etsin, praktika etsin. Ýaşa bagly däl indi. Meselem, sen ony gaty güýçli bolaýsaň, sen ora, Lýuboý firma çagyryp otyr diplomyňada seredenogam güýçli bolsaň ýene. Iş edip bilseň bolýa. Hawa şoň üçin ýenede diýşim ýaly üns bir zat näme diýle maksat maksadyň üstüne soň başlamak soň üns soňam hemme zady gaýtalamak başga zat ýok dört zat çatlapda näme diýeli aňsat diýeli aslynda özümiz kynlaşdyrýas ýaltalyk bilen. Hawa. Dogry aýtdyň. Indi şoňa nämeler goşsak bolar? Başlanda bir bismillah başlady diýeňde, haýsy sapakdan, haýsy temadan ýa-da başga soralar indi? Dile däl. Ýa taryh zat. kän möhüm däl. Diýjek bolýanym, iňlis dilini öwrenmeli diýip hökman diýip agzap geçdim. Soň başga ýene şolaň ýanyna näme sapaklar goşup biler? Hä, düşündim. Seredädir näliysem. Analitişiski nemesi bolmaly-la, kellesi bolmaly. Näliysem türkmençesine wapşe. Ýazylymjy bilen, ýagny IT ýokan programmist biri bilen gepleşik etmegimizi agzarlardan gelen bir isleg. Mhm. Ýa e, olaram bir ene-ataň birisi. Şo çagasy e, ýagny näýleýin, ýetginjek ýaşdaky bir çaga höwesli bolan, şul ugra höwesli bolan, şol esas haýsy sapaklardan, nämeden başlasa bolar diýip. Ýaşy näçe? Bellimi? Ýaş şu wagt 9-10-njy klas bolmaly. Dokuzynjy, onunjy klas. Eý onda aýdyşyňyz ýaly neme bilen baza gerekdir her syrana. Öý. Şoň üçin aýdyşyň ýaly senem dogry aýtdyň Python bilen başlasyn aňsat öwrenmekde. Python bilen başlasyn soňara ýöne kän praktika etsin. Python öwrenýän diýmek üçin öwrenmesin bir kellesinde bir neme goýsun näme maksat goýsun men meselem öý üçin öýümiz üçin bir iň bolmasa neme kompýuter üçin sistema ýasajak. Olar näme istesem produktlar alynýamy alynanokmy şoň bilen başlasa şony ýasaýan şony ýasap dynýança köp zat öwrenip gitýär ondan soň ýoly eýýäm belli bolar nireden gitjegi ýada neme telefon üçin neme aplikasiýa ýasajak diýsin ýene şu meselem ejem bunu almaly kakam bunu almaly alyndy alynmady diýip şonýança obişni programma ýasasyn şeýdibem hawa şeýdibem galyp gider. Häzir buny öwren, kurs öwren, kurs öwren eýle-beýle zatlar aýdyp oturmaýyn. Pythondan başlasyn, hemme zada bir maksat bersin, boldy, başga zatda düşünen zady ýok. Programmist bolmagyň gowy we erbet tarapy. Gaty erbet. Programmist bolmagyň erbet taraby, nädip diýsem, ýaman ere çalt ösýär. bu ur gatyra çalt ösýär. Hemme zada seretmeli. Meselem, şu iki müň ýigrimi bäşe geçenimizden bäri Google täze zatlar getirdi. Menem Google bilen işleýänim üçin meň işlerimi gatyra kynlaşdyrdy. Şo zatlary meselem täzeligi okamadym, täzeligi görmedim, zatlary ulanmadym, men kän zat ýitirdim. Ýaman ýeri çalt ösýän ur bolany üçin hemme zady seredip gitmeli hemme zada näme etmeli takyp etmeli la. Hawa. Gowtara bolsa näme diýsem. Gowtara bolsada meselem özüňe gerekli zatlary ýasap bolýar arzana arzana. Meselem nähili diýsem öýümde meselem fontan fontan däl-de Otlar zatlar suwlansyn awtomatişki seret gündäz suwlansyn. Şo zatlar sen özüň ýasap bilýäňsoň ýuwaşjadan analiz edip. Kamera maksimum almaly zadyň näme kamera eýle zat näme diýilýär sistema almaly sistema diýen mençe sen ýalymy şo nokdaýyny. Aý nemesini aýdyp geçiň. Aý käbir zatlaryny almaly bolýada şo zatlar üçin. Soň ýasap bolýar hemme zat. Meselem häzir elektrikde, nämen mehanikada ýa-da çiplerde, eýle zatlarda ýasamasy birazjyk pullyrak, gymmadrak düşýändir öýtýän, meň pikirim. Gatam akyllysyrany bolmaýyn-da men. Ýa, ýa. Aýdyp geçseň gowy. O tarabyňa şeýle. Asyl meň soran Ýagny şu tarapdan sorapdym. Meň özümem asyl öň başda şul ugurda bir gowy näle girdeýji gazanç ba diýip şul ugra höwesim bady. Meň diýenmem şu ýedi sekizinji klasdan başlap. Hemem öz oturan ýeriňde öz gazanjyňy edip bolýa zat diýip. Soň soň indi şu wagtlar özüm şoňa ýakyn ugurda okap ýöremsoň. Görýän we tejribe geçirýän welin menlik däl eken. Näme üçin däl eken? E, bir kompýutere baglanyp, dört ganadyň içinde e, diýýän sen öýde bolsaň, o ýatasyň gelýär gaýtam kyn ýaly diýip. Bir asyl bir şo tarapdan kyn diýip. Ana men şony sorap, ýani men bir kompýutere baglanyp oturyp edibiljek işim däl eken, ýani menlik iş däl eken diýip, soň ýuwaş-ýuwaş göz ýetirip başladym şoňa. Indi bolsa e, şu tarapa bir azajyk ýykylyp barýar. Hem bulam azajyk baglanyşykly ýöne kompýuter bilen-de. Awa, häzir. In senden hem soranym şol. Ýagny öýde bir öz oturan ýeriňde gazanç edip oturmak tarapy gowumy ýa saňa erbet gelýärmi? Häzir Kessin başla. Ýok ýok. Al şol garaz. Şony sora. Gowy tarawy näme? Meselem, iki sany bar. Biri freelans, birem biri offline, biri online. Hı. Bu işte. Birisinde ofise gidip işlemeli, a bu işte hemme kişi ýaly 9-dan 5-e çenli hemme kişi ýaly gitmeli. Nämede durmaly, näme diýilýär? Maşynlar köpler ýerde. Ha, probka. Probkada da durmaly bolýan. Ha, şo taýda durmaly bolýan. Hmm. O zatlary bar. Soň gitýän ofisde işlemeli. Ofisde işlemegiň gowy taraplary bar. Näme? Komanda bolýar. Komandadan adamlardan zat öwrenýär. Bu hmm. komanda bolsa ösüp gitýär. Bile hemme kişi bir-birini ösdürýär. Meselem men öýden işleýänim üçin näme problema bar? Ee, günlük 12-10 saat kompýuteriň başynda geçirýän-de, diwanda. Diwan, hawa, hemme kişi bi bu tarapdan seretse, ýaplanyp çyk işiňiz bermelidir dara diýendir welin ara beýle däldir hä käwagt problema çekýär welin nälisin naharam iýip bileňok. Meselem nahar iýen wagtym men ajykdym diýýäň welin ara iýip başlaýaň we kelläň şo taýda durýar. E men bir näme edip bolar, nädip çözüp bilerin diýip. Şo taýjygy bar erbet tarap, gowy tarabam bar erbet tarabam bar. Ýöne hemme zadyň näme diýler iki taraby barda. Hakyky. Ol şeýle. Teňňäňem iki tarapy bar diýilýär-ä. Hawa, hawa. Düşündim onda şo taraplarda gowy erbedi. Indi bir soňuna geldik. Ahyrynda bir tomaşaçylara we IT ugruna, ýa programistçilik ugruna geljek ýaşlara bir setirlik möhüm söz, ýa Bu ýolda iň gerek zat. Bu ýolda iň gerekli zat. Problema. Hawa. Näçe problemaň bolsa şonça gowy. Neme diýemok, durmuş problemasyny diýemok. Işiň bilen problema diýýän. Programmirowaniýe bilen ýa pro. Problema diýýän. Häzir näme diýsem, inžener, inžener zat diýilýär. Bulam inženeriýa bir ýola всё равно. Hawa, ýöne inženerligiň glawny etmeli zady näme? Problemany çözmäni bilmelidir. Şu meň iň diýýän zadym problema çyksyn. Şonda ösýär adam. Düşündim. Durmuşda-da şeýle diýip bilerin menä. Hawa. Ýagny bir ýalňyşdym diýip taşlajak bolmaly däldir problemany. Hawa. Meň üstüme işlemeli. Biram sabyr. Başga zatda. Düşün. Yani şu anlık gepleşigimizin soruları şular yani. Hormatly tomaşaçylar. Yani bu gepleşigimizin sonuna gelip gutardyk ve size yani sizden gelen islegleri karşılap bilendir diýip umyt etýäs we mundan soňky gepleşiklerde görüşýänçäk diýip hoş sag boluň.

A aýda müň ýarym bir iki müň dollar aralykmy? Beýle däl. Ýene meselem bu gün Işime görä men. işime görä men şu wagt näme zakazlarym bar diýen. Istanbulda üç sany owadanlyk salony bar. Ankarada Kazanda neme bar. Fabrika bak şoň fab sistemalaryny ýasaýar. Nämesini edýäň amy onuň indi? Indi Mesele reklamy näme? Diňe reklama däl. Häzir fabrika üçin nemes sistema gelişdirmek bolup otyr. Kliýentli, kliýentler diýýän näme diýilýär? Işgärler giriş çykyşlaryny kontrol etmek üçin, jaňlary kontrol etmek üçin şu zatlar. Waleýkim essalam, o Şu kirman. zatlar. Istanbuldakylar bolsa näme bolýar? Meselem sen owadanlyk salonyň bar, ýöne ýaňy açyldy, seň kliendiň ýok. Klienti kim getirmeli? Sen getirmeli. Meselem, birisi bilen gowja anlaşma etdim şu ýyl. Olam näme boldy, şo taýdan şonçeýle pulumy almaly gelip başlady. Seň polny geliriňden on prosenti meňki. Kabul etdi, sensiz bolanok diýdi. Hemme kliýentler sen sen bilen beýle. Google bolsa bu ýyl üýtgetdi diýdi-ä hemme zady. Gaty kynlaşdyrdy, meň işlerim gaty çökdi. Meselem, çöken adam pulsuz galýar. Meselem, şulaý men bergilerden çykdym. Onça pul gazanýaň, Gowy durmuşa öwrenişýäň, meselem bir kluba gitdik diýeýin, if sot, if sot, if performance bilýäňä. Şo taýda men bir gijede ýedi müň lira sowuk gaýdypdym. Nädip bilen muň? Şo zatlardan öwrenişip ýaşaýaň, soňam birdenem çökýäň, ondan çykmaly-la. Başga zat ýok, eýlekiler ýaly. Näme diýilýär?

Sen nä taşlajak bolýaň bölümi? Sowatsyň diýdim. Äý, hany bir taşlap neme der-le eken? Men hiç nemede bilmedim. Ýöne ýykylyp bilmedim şo tarap.